Mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu.
Kwazwai vana vaMwari, tinokugamuchirai pachirongwa chezuva ranhasi patiri kudzidza shoko raMwari. Tinovimba kuti Mwari vari kukuitirai zvakanaka uye muri kuropafadzwa kumativi mana enyika kwamuri. Mwari vakuropafadzei. Muzuva ranhasi tinokukokai kuti tidzidze tese pamusoro wenyaya unoti unodei pano. Tiri kuverenga kubva kubhuku ramadzimambo wekutanga chapter number 19. Madzimambo wekutanga chapter number 19 toda kuverenga kubva pavhesi 19 kusvika pavhesi 21. Bhaibheri shoko raMwari rinoti naizvozvo akabvapo akandowana Erisha mwanakomana waShafati wakanga achirima nenzombe dzakasungwa pamajoko ane gumi namaviri iye ari pajoko regumi namaviri eriya akapfuura nokwaari Akakanda nguo yake pamusoro pake, iye akasiya nzombe akamhanya achitevera Eriya. Akati, Nditenderei henyu ndimbondotsvoda baba vangu namai vangu, ndigokuteverai. Iye akati kwaari, Chidzoka hako, nokuti ndakuiteiko? Akadzoka pakumutevera, akatora nzombe dzejoko iro akadzibaya. Akagocha nyama yadzo achiita nhumbi dzadzo huni ndokupa vanhu ivo vakadya. Zvino wakasimuka akatevera Eriya akamubatira. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu. Tibatsirei kurangarira nhasi kuti kana muchinge matidaidza mukati mebasa renyu, musatitendera kucheuka, musatitendera kurega pamakatibatisa, musatitendera kusiya. Tiitirei nyasha muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen. Bhaibheri shoko raMwari riri kutipa varume vaviri. Pana Eriya naerisha varume ava pavanodaidzwa mukati mebasa namwari the northern tribes the northern tribes vapanduka pamberi pamwari saka elijah achisvika he is carrying summons to yahwism kuti vakomana ibvai kuzvimwari izvi wonai bhaari wamunonamata wamuchoti anokupai mvura Tarirai, taita makore matatu nechidimbu, hapana kana mvura yanaya. Ndaakuchikuratidzai ini kuti kudenga kuna Mwari. Saka Eriya achisvika, anobvisa the history of Israel kubva pakuteera madzimambo ukatarisa First Kings ichitanga. madzimambo ari kutaurwa nezvawo until elijah comes to the scene taingotevera mupalace tichitevera mupalace until elijah came on the scene elijah paakasvika narration yakabva mudzimba dzemadzimambo ikapinda musango nemunhu wamwari tikatanga kutevera elijah kuti wazoenda pabhuruki yekerithi uyo waenda pane shirikadzi uyo nemhaka yekuti wanga akatakura shoko rinobatsira israeri god is looking for men and women they can change who can change the course of history kuti vanhu vaone kuti nyika yarashika angava iwe here angava ini kuti tinongedzere mwari adzokere e, mwari tidzokere kwaari now eriya anotiza pamberi pajezebhel onohwanda pahorebhi pagomo ramwari obva abvunzwa namwari ipapo kuti uri kumbodei panapa the man of god was retreating the man of god was lacking power simba rakanga raashoma anga atya akutodawo kusimbiswa but honai kusimbiswa kwaakaitwa mwari anomuti go back into conflict go back dzokera muhondo handisi kuzokusimbisa uri panapa you can't be sitting here licking your wounds musoja wemubasa ramwari nyangwe zvamurwadza sei has no time to sit and lick his wounds no time to sit and lick her wounds anosumuka achidzokera mubasa saka anopiwa commission onzi iwewe pakati pezvimwe zvinhu zvauchaita unofanira kuzodza hazael ave mambo waasiriya mm. wozodza erisha kuti akutevere saka anosumuka elija achifamba munzira ari kufamba munzira anosvika nepanga pana erisha obva atora nguo yake paanotora nguo anoikanda pamusoro paerisha erisha ari kunzi ari kuitei ari kurima 12 yoke of oxen iye akabata rechi 12 racho ari kurima ende paari kurima eriya anotora nguo obva aikanda tofanira kunzwisisa kuti nguo iyi yairevei muprofita aipfeka nguo yaimuidentifya kuti uyu muprofita mambo vaive netaipi yavo yenguvo yaivaratidza kuti ava ndimambo yeah. nyange muprista aive nenguvo yake yaimuratidza kuti uyu ndi muprista mm. saka eriya aive neyakewo ndo yaakakanda yaimuratidza kuti muporofita nguvo iyi yaireva zvinhu zviviri number one yaingoreva kuti ndaakuchikukoka mubasa erisha paakangoona nguo yaa pamusoro pake he understood kuti heis being called for mission akanzwisisa kuti haa zvatoshata pano mukuru uyu ari kuda kuti ndimutevere ndosaka muchiona akazomutevera akati ndokumbirawo kumbonooneka vabereki vangu eriya akati aiwa ko ndambokudiiko ini iye ndokudzokera ndokunooneka vabereki akadzoka akamutevera so he was called yeah. into mission number two nguvo iyi yaireva adoption yeah. Yeah. eriya aiti kuna erisha iwe ndoda kukutora uve mwana wangu saka zvinhu zviviri izvi ndo zvaireva nguvo adoption and nguvo iyi was a sign of sacrifice and commitment saka erisha paakaona kuti ndagadzikwa nguo yemukuru akaziva kuti zvandiri kudaidzirwa handi zvekutamba nazvo nzwisisai chinhu ichi vana vamwari the first thing that god did was to adopt us akatitora kubva kurufu akatiita vana vake before the cross jesu anoti kubaba vangu ndo vari kudenga but after the cross jesu anoti ndiri kuenda kuna baba vangu nababa venyu so because of his death on the cross we became sons and daughters we were adopted into childhood now pauro paanotaura ipana romans 815 majuda havanyanyisire kutaura zvechi adoption adoption ichi nemhaka yekuti kana munhu akafa either mukoma vake vaitora mudzimai iyeye kana munin'ina wake aitora mudzimai otorera vana saka nyaya yeadoption pachijuda hakuna pachiroma ndo pana adoption zvaireva kuti you have been freely chosen nevanhu vari kudawo kuchengeta you have been adopted zvobva zvareva futi kuti an adopted child can no longer be disowned ndikaadopta mwana ini pachiroma nyange akaita musarinya neminyanya yakadii those parents cannot disown havakwanisi ndo wanga uri mutemo wacho saka pauro paari kutaura pana varoma 815 ari kuti when god adopted you he adopted you to the extent that he cannot disown you but you alone can disown him ndiwo unogona kuti handichadi kuva mwana saka watove muri mudyi wenhaka nekuti wakatorwa yeah. and after being adopted jesu akati achibuda muguva akatora vadzidzi akati varume honai mavanga angu imi ndakakudhonzai kwandiri namavanga mm. endaiwo munoratidza vamwe mavanga they were now being commissioned right. saka you have a mentor on you that mentor means two things you were adopted by god and after adoption you were commissioned And after being commissioned, that mantle you have is a mantle that calls for sacrifice yeah. and commitment. Uri kudaidzwa mukati mebasa. Yeah. Uri kudaidzwa mukati mebasa. Umwe mutauri anotaura achiti what God has gifted you to do, mm. he has called you to do. And what God has called you to do, he has gifted you to do. Kana ukaona Mwari akupa chipo atokudana mubasa. ukaona mwari akudana mubasa haachakupa chipo chacho chekuti ugone kuita basa iroro chimwe chatinoona erisha achiita anouraya nzombe dzaanga achirima nadzo opisa majoko nezvese zvimainstruments zvaanga achishandisa kwakuzvishandisa zviri huni kuuraya nekubika ndokupa vaaishanda navo vakadya akati varume ini ndoenda what is the significance of this action aingoti erisha i am burning my bridges there is no turning back ndaakupisa zambuko rekudzokera kwandabva he was burning the tools of trade achiti ini varume izvi ndaakutosiya izvi ndaakupinda mubasa inzwai makristu jesu kuti auye tinofanira kupinda mubasa hatifaniri kuneta kushanyirana sehama hatifaniri kuneta kuparidzirana sehama hatifaniri kuneta kuvhurirana shoko ramwari chikonzero ndechei we were called to a life of sacrifice in a life of commitment saka erisha anopisa nekuuraya zvese obva ati the basis of my life gentlemen ndasiya ini ndakutevera mwari pakutevera mwari apa there are some who choose christ but they sustain their bridges vanoti vamusarudza jesu vanoramba vachichengeta option b inzwai kana matosarudza jesu mhai chisiyai maoption pisai mabridge ekuenda kun'anga kana masarudza jesu pisai mabridge ekusateerera mwari kana masarudza jesu pisai mabridge amablesa kana masarudza jesu pisai mabridge ekuba pakambani god will sustain you hapana patinoverenga in the history of elisha kuti he suffered hunger kana instead he blessed humanity because he burned his bridges kazhinji patatendeuka asi tinofamba nemafoni number yevaprofita tichiti tatendeuka burn the bridges elisha anoti ayewa ini kana ndaakutouya ndaatorevesa ende ndaakutouya and god is looking for such a people vanoti kana avadaidza mubasa they don't turn back gejo rinoshandiswa kupalestine matanda matanda chaiwo asi plaushe yacho haikwanisi kupinda muvhu chaiko saka you have to press nyangwe gejo remuno dzimwe dzanguva unofanira kutotsimbidzira kuti riite zvakanaka saka gejo iroro raiti kana ukazocheuka waakutotanga kurima mabhangi waakutotanga you will not be able to do a straight line zvazvisingaiti waisagara muforo kana wacheuka saka elisha ari kuti ndandichirima ini it was training for the mission im getting into ndandisingacheuki kana ndabata the plow i would yeah. focus ndoenda mberi ndichirima zvakanaka mwari ari kutidaidza vana vamwari parwendo rwechikristu kuti tiite zvaanotsvaga Zvinganaka, zvingaoma, zvingarwadza, zvingafadza. Haisi nguva yekucheuka. Kuuya kwaJesu is dependent on us working vhangeri iyi yeushe ichaparidzwa kunyika dzose kuti ive chapupu kundimi dzose ipapo kuguma kunosvika god is counting on us but he surely doesn't depend on us zviri kwatiri kuti kana tadaidzwa namwari tiite saelisha he understood the call after understanding the call he took up the mental and after taking up the mental he bent his bridges akati ini ndiri webasa kumashure handidzokeri
Maita basa mfundisi. Regai tiverenge 2 Kings chapter 2 verse 1 to 5 inoti, Zvino nguva yakati yasvika, Jehovha yaakada kukwidza Eriya nayo nechinyamupupuri, Eriya akaenda naErisha vachibva Girigari. eriya akati kuna erisha iwe chigara pano nekuti jehovha wakandituma bheteri erisha akati najehovha mupenyu uye nomweya wenyu mupenyu handingakusiyi naizvozvo vakaburikira bheteri zvino vanakomana vavaprofita vaiva pabheteri Vakasvika kuna Erisha vakati kwaari, Munoziva here kuti Jehovha uchakubvisirai tenzi wenyu nhasi? Iye akati, Hongu, ndinoziva. Nyararai henyu, come down. Eriya akati kwaari, Erisha, iwe chigara pano, nekuti Jehovha wakandituma Jeriko. Iye akati, NaJehovha mupenyu, uye nomweya wenyu mupenyu, handingakusiyi. Naizvozvo vakasvika Jeriko. Zvino vanakomana vavaprofita vaiva paJeriko vakaswedera kuna Erisha vakati kwaari, Munoziva here kuti Jehovha uchakubvisirai tenzi wenyu nhasi? Iye akapindura akati, Hongu, ndinoziva, nyararai henyu. Toda kutenda Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Maita basa mfundisi. Elisha anosiya putsa zvose. Munyori wandinoda anoti God doesn't call lazy men into the ministry. Vese vakadanwa into the ministry were men of hard work men of principle and discipline hazviiti mwari anodaidza hard men men who can work hard in the mission mwemunyori wandoda anoti

These pioneers, they resigned their families coming to Africa respecting the call. Mwari atidaidza for the mission. Ndinhasi tine mabridges vava vakakrosa nzizi dzaityisa vazhinji vavo vakawira mumvura vakava munyu wamakarwe. Ndinhasi kwave nemagame parks ekuti vana shumba vakavharirwa nembada vazhinji vavo vakadyiwa nezvikara zvesango why for the sole reason of the mission standing true for the core defending the commission mwari unodei mukati meupenyu hwangu mwari anoda kuti ndiende for the mission reminded in america there is a man akanga achirima akaona a vision yemusikana mutema akauya achimira mberi kwake akati ndimwari wandidaidza i have go, should go to the dark continent of africa going for the mission varume vakadaro ndi mwari vavo anotsvaga god doesn't deploy lazy men into the mission because the great commission inototi go in therefore its not the sitting commission it is a doing verb mwari pano tsvaga mhare dzichashanda into the mission im reminded x chapter 2 mweya mutsvene otange basa akadaidza man of great influence deployed for the mission no turning back vana gamalion nana joseph of arimathea nana barnabas vakatengesa minda for the cause of the mission mwari vanotsvaga mhare dzakadaro Katarira 2 Kings chapter 2 Elijah achisimuka zvinonzi akakakateerwa naElisha anosvika paGilgal Why did Elijah went to Gilgal? He wanted to strengthen the sons of the prophet. Vanakomana vaprofita oti the last message hey occupy till he comes never back off in the times of apostasy vakomana musadzokera kumashure never turn back munodei pano rambirai makabata calling yemission musadzokera kumashure achivadaro he tested elijah pagilgal anomuti tarii chigara pano but chandinoda pana elijah anoti as your soul liveth i'm not going to turn back his heart and his conscience haina kudzokera kumashure anotestwa pabethel anodzokorodza As your soul liveth, I'm not going to turn back. Anobvunzwa pajeri koti, as your soul liveth, nemweya wenyu mupenyu namwari wakumusoro kudenga, I'm not going to turn back. Ndakadambura mabridges, ndikadambura the trade. I'm ready for the mission and the mission alone. Chatinetsa nhasi chinyiko. challenges to the ministry chii chatinetsa nhasi mukatarisa the love of money many have turned from the sacred core of the mission mari dzavarume dzadona at the outer of money the Geha- gehazi spirit chakadonedza gehazi chaiva chii kwaiva kuda mari chakadonedza akani chaiva chi the love of man mukaverenga isaya chapter 22 verse 15 kunyange nemuprofita isaya anochema kuti nhaiwe shebhuna here shuwa shebhuna kuveza guva redombo mari yamwari woveza guva rempinga kushandisa mari yechechi the love of money yaita seiko yapedza mhare dzamwari for the sacred core of the mission chaita kuti mhare dzinyarare inyaya yei the love of money chechipiri the love of fame I'm reminded in 44 BC, there was a man known as Julius Caesar. anoti achienda vanhu vaimukudza vachiti heyu sisa heyu sisa una murume best friend yake ainzi brutus anomupa tsamba oti read this later twice kwauri kuenda udzoki usaisa muhomwe verenga unofa but because of human applause akati unondikanganisa kukudzwa nevanhu kwakuisa tsamba muhomwe achisvika he was murdered and assassinated zvimwe munyori wandinoda anoti a bullet is less dangerous than the influence of fame

but murume anonzi elisha anoti uko handidzoki uku secret call for the mission handidzoki call for whatever chero zvikaivo woma sei ndoenda mberi the love of women bvunzai murume anonzi solomon akaona moto uchiburuka kudenga atega munamato but mberi akadonha namadzimai bvunza mhare dzavarume fall in the hands of women and forgot the ministry elisha apfuurira mberi vanova the sons of the prophet vanouya kwaari voti nhasi munoziva here kuti tenzi wenyu achabviswa but elisha was not moved chero elisha the prototype akabviswa the secret ministry i will continue standing for god in the end times kune zvichabviswa kwatiri loss of jobs mabasa achabviswa our loved ones who depart from us children zvinhu zvichagona kudona variko here despite the voices dzichati pane zvichabviswa vachati we will stand for the mission despite what comest thou blood or water black or nor white we will go forward and die for the mission Most reformers they don't kill the mission but they die defending the mission. Vanovira vari mukati mebasa. Mukaverenga zvakanaka amwe munyori anotaura anoti vafamba vafamba Elijah akusvika paJordan River. Chii chinoitwa naElijah? Zvikanzi Elijah anotsemura gungwa into two pieces. Mukaverenga zvakanaka the greatest miracle and the height of the miracle of elijah kwaiva kutsemura gungwa into two pieces but pakatangira ministration yaelijah ndepapi ndepekudzokorodza the climax of the ministry of elijah basa rakaitwa paeli rain ishoma rakaitwa nana elija pane vanouya mberi vana elija vachaita zvikuru nezvinoshamisa they shall go to the climax of their power defending the mission the frontiers of the gospel pushing for the mission the sons of the prophet vanodzoka voti hatisi kuona kuti tenzi vaendepi tonovatsvaka here mumakomo the spirit of infidelity masons of the prophets vaudzwa namweya mutsvene elija waenda kudenga they doubted yet scholars and students of bible prophecy zvoratidza mazuva atiri kuita mazuva ano emazuva eno ekupedzesera the spirit of infidelity munyori wandinoda elen white anoti we have reached the state of the deadly omega of apostas Nhasi bhaibheri riri kubvarurwa bvarurwa into pieces the spirit of infidelity turning against the core of servanthood and in the mission pamakadaidzwa maiti sola scriptura but ndinhasi munobvaira bhaibheri because of what because of the echoes of scholasticism because of new opinions because of powerful uh, secular authors mobvarura bhaibheri rorambwa pachena this is the recapitulation of the omega of apostles yakaitika in the 19th century dzokera in history history tells us kwakamuka mhare dzavarume vana balenja vana desmond ford shook and doubted the ministry and their calling because of personal reasons vakomana chero mukataurwa namazita makuru chero mukakura remember to cherish the sacred core god is still in control of the movement never turn back I'm reminded of deacon right a famous preacher but akafunga kuti akatsigira church little did he not know kuti ibwe repakona ndo raimupa zvese izvi but akakanganwa let's not forget tisakanganwa the challenges that are coming the spirit of infidelity coming along the way vakaropafadzwa vanosa elisha as your soul liveth najehovha mwari mupenyu i will never forsake you chero machallenges akauya chero intimidation chero threats

mwari is still in control tisavimba navanhu tisavimba nengoro namabhisa he is still in control of the mission rely on god ndoda kuti murangarire musoro wedu wenyaya uri kuti unodei pano uyu mubvunzo uri kubvunzwa nenyika kwauri wemutendi kuti uri pano panyika uri kudei pano what do you want but regai tidzokere mubhaibheri tiwerenge kubva pavhesi ya9 kusvika 13 Zvino vakati vayambuka, Eriya akati kuna Erisha, Kumbira chandingakuitire ndichigere kubviswa kwauri. Erisha akati, Ndipei migove miviri yomweya wenyu. Akati, Wakumbira chinhu chinogozha. asi kana ukandiona ndichibviswa kwauri uchaitirwa izvozvo asi kana usingandioni haungaitirwi izvozvo zvino wakati vachifamba vachingotaurirana havo ngoro yemoto namabhiza omoto zvikasvika zvikavaparadzanisa ivo vari vaviri eriya akakwira kudenga nechinyamupupuri erisha akazviona akadanidzira achiti baba vangu baba vangu ngoro yaisraeri navatasvi vayo vamabhiza akasamuonazve akabata nguo dzake akadzibvarurana pakati akanhonga jasi raeriya rakanga rawa kwaari akadzoka akamira pamhenderekedzo yejorodhani mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake unodei pano now mukanyatsofunda nyaya iyi zvakanaka elija achifamba naelisha vanosvika pajordhani pamatisvitsa ndokubva jordhani yapatsanuka ndoda kuti mucherechedze kupatsanuka kwakaita jordhani kunofanana nokupatsanuka kwakaita gungwa dzvuku mozisi achipfuura neisraeri israeri ichipinda kenani jordan inopatsanuka zvakare at this time elija naelisha vanokrosa vakrosa zvikanzi naelija unoda ndikuitirei now ndoda kuti mucherechedze zvikanzi what do you want me to do for you zvikanzi naelisha ndoda a double portion of your spirit mm-hmm. Now chekutanga isimba ripi riri kubvunzwa naElija kuna Elisha as if it's within his power but chimiraone zvikanzi unoda ndikuitirei regai ndikuudzei chinhu ichi because Elijah paanodana Elisha Elisha was a servant to Elijah for all that period and ndiye aiseva master wake Elijah

hauna kudududza vazhinji tinodududza patakadanwa takati shuwa tinoda kukuteerai patakati fambe fambe tasvika pagilgal zvakarema tikadududza vamwe takati fambe fambe tasvika pajeriko vazhinji takadududza vamwe tikati fambe fambe tasvika pabethel takadududza but anomuti aiwa you've been faithful enough uda ndikuitirei zvikanzi chinzwa manje zvikanzi i want a double portion of your spirit ndakatirapanura ichiravo chirapo chinhu chakumbirwa mukazofunda pavhesi riri pazasi elija anototi wakumbira a hard thing yeah.

saka its unfortunate mukagumira pamamiracles kuti elija akaita 7 elisha akaita 14 malimita mwari varume because chakakumbirwa naelisha chikuru kupfuura mamiracles kana dai chaigumira pamamiracles nyika nhasi is justified because if they manifest miracles then they have power and vacertifya kuti vanakomana vakatumwa namwari this is more than miracles zvikanzi naelija wakumbira chinhu chakaoma but mira ndikuudze ukafunda deuteronomy chapter 21 yeah. inoti baba vaipa mwana komana wavo wekutanga a double portion of the inheritance okay. saka elisha paari kuti kuna elija yeah. i want a double portion of your spirit ari kuti mweya waminayo the authenticity yamuinayo yeministry yenyu yeah. inini i want a double portion of that zvikanzi chinhu chawakumbira chakaoma zvinondifananira nasolomoni there was a time solomoni anobvunzwa zvikanzi yeah. ndokupei zvikanzi ndiri mwana mudiki handizivi nzira yekubuda neyekupinda chandinokumbira ruzivo rwekuziva zvikanzi wakumbira chaizvo

hazviitiki now elija aiudza elisha chinhu ichi kuti if you tarry and if you are faithful till the end you shall receive what you have asked for vazhinji we are not faithful till the end but zvakazarirwa inoti vakakomborerwa vacharamba vari faithful till the end they shall receive the crown of life saka elisha anoramba arimo mujinga bhaibheri raisa pachena rikati immediately there was a chariot of fire and horses of fire ukadzokera pachapter 6 elisha aine muranda wake anozonamata kuti muranda wake avhurwe maziso anoona horses of fire uh-huh. and chariots of fire but in this particular time elijah naelisha They are separated with a chariot of fire and horses of fire. Elijah ndokuti zvaitika ah. ini ndoenda. Now Elijah paanoenda, one thing chakasara was his garment, his cloak. Mm-hmm. thank you maisa pachena mukati garments rinoburitsa adoption mukati garments rairatidza the role of a prophet reka ndimbouya padhuze It's true kuti what you wear is a reflection of who you are yeah. because nurse unomuziva nehembe dzake oh, yeah. engineer unomuziva nehovhorosi yake yeah. doctor unomuziva nehembe dzake because ukadzoka pachapter 1 amazi arwara yeah. anoti endai munobvunza mwari waekroni vari munzira vanosangana naelija zvikanzi kuti hakuna mwari here muisraeri zvamoonanga ekroni dzokerai munoudza mambo kuti hamuki vanodzoka nemeseji mambo ndokubvunza zvikanzi maona murume akaita sei zvikanzi murume uyu anopfeka jasi zvikanzi ane bhande zvikanzi hakuna mumwe ndeelisha he was identified by his clock rega ndingokubvunza ifungira mumwoyo rwendo rwembwa can the world identify you today by your dress zvandipe answer zvipindurire wega elija was identified and dhiresi ratiri kutaura sandiro ratinodhibheta kuti how short how long how tight how loose aa ah, ah, elija was identified aidentifaiwa mambo akazviziva akati uyu ndeelija hakuna anopfeka mupfekero uyu but in this particular case why gemens rakasara yeah. the garment was made of sheep skin zvinondirangaridza adamu naeve vari mubindu reedheni vatadza vanosona garment but it was a garment of leaves yeah. but garment of leaves rine dambudziko one rikati gare gare pazuva rinooma and kana raoma ukati fambe one step rinotsemuka rodonha but iye mwari mbune akauya akauraya hwai

saka papa ine chirewo pakasara garments and garments rasara elisha anoti i need to prove and check kuti ndizvo here ndokuripeta ndokurowa jorodhani jorodhani ndokubva yapatsana zvakare ndokubva afamba padust rega nembokuudza chinhu chimuteereri kana wakadanwa uri kudei pauri ipapo did you know many of us have been called but takasiya the plowshare plowshare yakasimuka rakungodhonzwa gejo but harisi kurima foro because iye wacho akaribata akacheuka mwari anotsvaka varume nevakadzi vasingacheuki pabasa kana tiri kurima foro tiri kurima foro

mapfupa ake atovigwa kutoratidza kuti anga awora pane muchinda anokandwa mubwiro raelisha mm -hmm. achingoguma mapfupa aelisha yeah. anokwakuka kuupenyu such kind of power rinowanikwa nevanhu vabata the plowshare haungariwani uri mbwende ndakutaura newe muteereri is it your plea chidiso chako here unoti mwari ah, long enough i've neglected my call but nyika nhasi iri kukuvhunza unodei pano what do you want what is your purpose what is your mission kana uri kuti mwari i want to be in your field kwauri ikoko simudza ruoko tichinamatiro
Baba vedu vari kudenga muzita raJesu. Mm. Tibatsireiwo kudzidza paupenyu hwaElisha zuva ranhasi. Kuti pamakamudana haane kucheuka. Dakara achipinda muguva. Haana kuita mamwe maoptions kunze kwaMwari. Tiri kunamata panguva dzino pamwe muvengi akatikuunitsa. Pamwe muvengi wakatisveta simba. Mm. Tiri kukumbira kuti tidzoke Pamunotibvunza kuti uri kudei pano tione kuti takamira pasiriipo, imi Mwari mutidzosere panzvimbo chaipo. Tinokutendai neshoko rezuva ranhasi, tibatsirei sevana venyu. Mutiitirewo nyasha nekutiropafadza kuti tirangarire kuti makatidaidza mubasa, zvikuru sei nehupenyu hwedu. Tinokutendai muchatiitira zvakanaka, tinokutendai muchatiitira nyasha. Muzita raJesu tinonamata. Ameni.